nghanol y gyfres sydd yn sôn am yr ddisgyblion yn galwodd Iesu. A'r tro hwn i ni'n treulio chydig amser gyda Iago, fab Sebedeus, brawd Iowan. Fel arfer gawn ni ddechrau gyda brawddeg o weddi. Arglwydd, cymorth ni heddiw i feddwl am daerineb ein tystiolaeth i Ti, ac i ail-ddarllen am ymroddiad yr Eglwys fore i fwrlwm y genhadaeth o fynd â'r Efengyl i'r holl fyd. Amen. Ac yn darllen, i ni'n troi at bump adnod yn y bedwaredd bennod o Efengyl Mathew, sef adnodau 18 i 22, ac yna i bennod deuddeg yn Llyfr yr Actau, ar y bump adnod gyntaf. Pryd bynnag y bydd Iago'n cael ei enwi, bydd y cyfeirir ato siŵr o fod yn frawd i Ioan yr Apostol, ac i'r ddau fod yn feibion i Zebedeus. Bydd rhai esbonwyr yn barotach na'i gilydd i ddweud mai Salome oedd ei mam, a hithau o bosibl yn chwaer i Mair, mam Iesu. Os gwir hyn, byddai Ioan a Iago yn gefnderwyr i'r Iesu. Mathew 27 adnod 26. Ond prin bu'r pwyslais hwn ar draws rhychwant personoliaethau'r disgyblion fel grŵp. Heb amheuaeth, roedd teulu Zebedeus yn agos at Iesu, ac roedd y ddau frawd yn rhan o'r cylch mewnol o ddisgyblion. Cyfeirir at Ioan a Iago fel y Boanerges, neu meibion y daran. Am iddynt fod yn bobl mor frwdfrydig ac yn llawn argyhoeddiad. Dywedir fod Zebedeus yn bysgotwr cyfoethog, a hynny am ei fod yn berchen sawl llong bysgota. A deallwn fod Ioan a Iago yn cyd-bysgota gyda'r ddau frawd arall, sef Pedr ac Andreas. Darllenwn yn Actau deuddeg a'r adnod gyntaf, mae Iago oedd y cyntaf i'w ferthru, a hynny dan law y brenin Herod Agrippa yn y flwyddyn 44 oed Crist. Nawr, dros y blynyddoedd diweddar, clywsom lawer am filwyr eithafol Mwslemiaeth yn cael eu lladd, a'i ystyried yn ferthyron i'w hachos. Pan fydd rhai o arweinwyr y cyrff terfysgol hyn, boed o Afghanistan neu Bacistan neu Syria yn cael eu lladd, bydd y wasg gorllewinol yn dueddu o ddathlu ei marwolaeth. Prin bod lladd arweinwyr wedi llwyddo i wared terfysgeth erioed, na thorri calon y sawl a'i cefnogodd. Bydd tybed oedd adwaith y Cristnogion cynnar i'r ffaith fod Herod Agrippa wedi lladd Iago drwy'r gleddyf, a hynny gydag anogaeth yr Iddewon? Merthyrwyd naw arall o'r deuddeg ddisgybl gwreiddiol, gan gofio fod Jwdas Iscariot wedi cyflawni hunan-laddiad ac i Ioan farw yn hen ŵr. Ar draws y pedair canrif cyntaf ers geni Iesu, lladdwyd cymaint o Gristnogion, a hynny'n bennaf drwy law Rhufeiniaid. Ond erbyn dechrau'r bumed ganrif, yr oedd yr ymerawdwr Constantine wedi troi'n Gristion, a hynny ar ei wely ange. A'i fedyddio gan Eusebius, ac yn 380 Oed Crist, Roedd Theodosius y Cyntaf wedi mabwysiadu'r grefydd Gristnogol fel crefydd swyddogol yr ymerodraeth. Nawr dyna beth oedd chwyldro go iawn. Y Rhufeiniaid ddaeth â Christnogaeth i Gymru, a throdd yr erlydiwr yn genhadwr. Tybed a yw gweld y llywodraeth neu'r sefydliad yn derbyn y ffydd Gristnogol yn fendith neu'n felltith, oherwydd pan ddaeth sêl bendith y sefydliad ar y ffydd, unieithiwyd nodweddion gwaelaf y sefydliad gyda'r grefydd honno. Prin fod unrhyw un yn credu bod trwch Mwslemiaid y byd yn bleidiol i erchylltra'r Taliban neu'r hyn a ffurfiodd luoedd ISIS, Bu farw 220 o filoedd yn Syria ers 2011, a dihangodd yr aneurydd o'u cymunedau, ac nid y grefydd Fwslemaidd oedd achos hynny i ddigwydd. Pwy fyddai am ddadle bod ymgyrchoedd Rhisiart y Cynta yn y Croesgadeg gwaedlyd yn dystiolaeth iach o'r efengyl, a bu triniaeth Cristnogion mewn sawl gwlad wrth lywodraethu eraill yn ddi-gariad a chwbwl greulon? Wrth gofio brwdfrydedd Iago, Holwn, a oes brwdfrydedd yn ein bywyde a'n tystiolaeth dros Grist? Heb ofidio am ein diogelwch, na'n llwyddiant mewn gyrfa a phoblogrwydd? A yw'r Cristion yn y gwledydd Mwslemaidd yn agosach i ddidwylledd a thaerineb yr Eglwys Fore nac yr ym ni? Dyna gwestiwn. Gadewch i ni wyddio. Trigger ha wrth ei marglwydd, am ein bod mor lligo er ein tystigolaeth, a di fater ein gweld. Agor ein llygaid o'r newydd i'n cyfle a'n cyfrifoldeb i fyw y ffydd ac i rannu gras a chariad, yn hytrach